Мин билигин ити туохха сырыттым, эм, балыаҕа сырыттым ээ уонна хахалар кырдьык олох бутаан, э, нык толкуйдуур уонна бутаан соҕус темпалаах дьоннорбут буолалларын да буоларбытын өссө төгүл маннык мэктиэлэнним диэби курдук өйдөөтүм. Аха, быраастарга сырыттым. Ити хаха кыргыттара буоллаҕына, эм, өр баҕайы Толкуйдаан испэттэр аһа уонна буоллаҕына сап били э, өссө эбии ыйытыы биэрбэттэр аһа уонна буоллаҕына холобура э, били быһаара сатаатаххына аны кыыһыраллар эп сим тоҥҥун этэ сатыыгын болдьи бырааска кэлбиччэ диэбит курдук ону хайда эрэ тардылланыах курдуктар эгэр тугайлаах элбэх жалабылахханый инже кудги хуч эрийдэх баҕайы онтон арай нууча кыыска хата түбэстим аһаанна киирдим аны отчутка ясно да олох ыйытар эппиттигин ыйыта охсор онтон били биир эппиккинэн көрөн өссө ыйытыы охсор аһаанньакынан Ачна били бириэмэтэ кылгасып киниэхэ олорорум ааһа нуучча кыыһыгар уонна холобура кылгас уонна деловой ааһа уонна туох баарын барытын холобура начаас кыра охсон ааһа направление итиннэ манна хуруйу охсон билибээтин тугун көрдөрбөт бээтин били суолтатын хайыһатаабат көрдөрөн били бэйэтин оннук үрдүк курдук хананы сатаабат аһа оту хахаларга ити наһаа баар эбитэ барахсаттарга биһиэхэ били комплекстаахпыт охсор буоллаҕа дии инньэ гынан онто хахалар барахсаттар биһиги ити өрүппүтүн хайда эрэ толкуйданыахпытын наада эбит дии саныыбын аһа Олох кырдьык комплекстаах буолуохха наада. Тоҕо диэтэххинэ, ити комплекстан туох баар куһаҕан барыта тахсар аһа. Бэйэтин сыаннаһын өйдөөбөт киһи буоллаа дии. Сахалар диэн биһиги ыннаспытын өйдүөхпүтүн наада буоллаа дии. Ону бэйэбитин ытыктыахпытын наада. То бэйэбитин да диэн булуу да өбүгэлэрбитин буоллаҕа дии, бастатан туран. Тоһутаххына биһи өбүгэлэрбит бу тымныы айылҕаны холобура баһылаан кинилэр манна биһиэхэ олох тэрийэн хаалларбыт дьоннор буоллахтара дии. Ол олохпутун туһаҕа таһаарарбытыгар холобура бэйэбит хайдах буолуохтаахпытый уонна бэйэбитин хайдах хананарбыт ордугуй, игин холобура толкуйдуохпутун наада. Атын омуктартан холобура чаҕылхайдарбыт уонна э, холобура атын омуктар биһиэхэ тиийбэттэр игин диэн толкуй куһаҕан, конечно, аха. Ол гынан баран бэйэҕин эмиэ наһаа түһэр, түһэрэн толкуйдуоххун наада. Тоҕо диэтэххинэ, дьиҥнээҕитэ холобура маннык ылан көрөр буоллахха, Омуктары били биһиги туох эрэ диэн толкуйдуубут буоллаа дии. Атын омуктар ол иһин били туохтыыллар диэбит курдук. Атыннык сыаналыахтарайын диэбит курдук. Аһа ол гынан баран дьиҥэр холобура ол омуктарбыт биһигитин үчүгэй баҕатык сыаналыыллар ээ. Аһа уонна Холобур, хаха диэн буолбатах, онто киһи диэн сыаналыыллар бу дии. Ол аата буолла биһи бастатан туран хаха буолбатах, киһи буолатыктаахпыт буоллаа дии. Киһилии киһи, аһа. Сиэрдээх, аһа, культуралаах кэпсэтэ, атын омуктары кытары кэпсэтэ үөрэммит, холобура хаха буолуохтаах буоллахпыт дии. Ол оннук диэн толкуйдааммын хата дии эһиэхэ эмиэ бэйэм санаабын атастаһыахпын баҕарабын махтал